башлап җибәрдек һәм бүгенге дәресебездә, Аллаһ теләсә, элгәре заманнардан яшәп килгән, күпләрне борчыган, бер караганда җиңел кебек тоелган, әмма икенче яктан үз катлаулыклары да булган зур бер сорауны куясым килә, өйдә кем хуҗа? Еш кына никах укыганнан соң, яшь парларга Ә сезнең өегездә кем хуҗа булачак? дигән сорауны куйсаң, алар бераз югалып калалар. Бәлки егетнең, Әлбәттә, хуҗа мин булачакмын, дип әйтәсе килә дәдер. Әллә ояла, әллә бераз куркып тора. Кыз да нишләптер дәшми, Өебездә хуҗа бер, ул ир булачак, дип әйтергә нишләптер ашыкмый. Кем соң өйдә хуҗа? Сезнең өегездә кем хуҗа? Әйдәгез, бу сорауга җавапны бергәләп эзлик. Тормыш дигәне шулай төзелгән, анда һәр нәрсәнең үз җаваплы хуҗасы булырга тиеш. Ил дә, шәһәр дә, кечкенә авыл һәм оешма да хуҗадан башка була алмый. Күз алдыгызга китерегез, әгәр ил хуҗасыз калса, ниләр булыр икән? Шуңа күрә хуҗа булырга һәм ул бер булырга тиеш. Гаиләнең дә үз җаваплысы, кайгыртучы хуҗасы булмаса, анда тәртип бетә. Өйдә кем хуҗа? Бу күбрәк риторик сорау. Чөнки гаилә иерархиясен, өйдә нәрсә дисәк тә ирнең хуҗа булуын күпләребез китаплардан укып булса да беләбез. Әмма барысы да бу нәрсә белән килешәме соң? Көнбатыш Америка, Европа илләрендә без хатын-кызларның хакларын яклаучылар дип чаң кагучы феминистик оешмалар күптән өстенлек алып, анда бу сорауны кую бөтенләй мәгънәсез эш булып тора. Алар өчен гаиләдә ир һәм хатын сәүдә, икътисад өлкәсендә хезмәттәшлек итүче тигез хокуклы бизнес партнерлар кебек кенә булып калалар һәм берсенең дә икенчесе каршында һичбер өстенлеген танымыйлар. Әлбәттә, хатын-кызларыбызның гаилә хуҗасының тәхетенә үрмәләүләрендә ирләрнең дә гаепләре зур дип әйтер идем мин. Изге урын буш тормас, диләр. Әгәр ирнең гаиләдә айнаган көне булмаса, Әгәр ул көн-төн диванда телевизор карап ятса, аның эшкә барасы, гаиләсен тәэмин итәсе килмәсә, хатын нишләргә тиеш? Утына-газына түләү кәгазьләре ай саен килә, ирнең айнып эшкә чыкканын көтми, балаларны ашатырга, Аларны киендерергә кирәк, ирнең дә ач карынга диванда ятасы килми. Ни чарадан бичара хатын-кыз шушы хуҗа вазыйфасын үзенең нәзек җилкәләренә алырга мәҗбүр була. Кызганыч, әмма күп гаиләләрдә бүген хәл-әхвәл шулайрак тора. Кайберәүләр гаиләдә ирнең хуҗа булуын шулайрак күзаллыйлар. Ир, ул үзенең гаиләсен әсирлектә тотып, аларга суларга да, як-якка карарга да ирек бирмәүче явыз бер патша. Ә хатын, ул көн-төн башын күтәрми иренә хезмәт итүче бер кол. Аның авызын ачып сүз әйтергә дә, үз фикерен белдерергә дә хакы юк. Кызганыч, мондый мисаллар да тормышта аз түгел. Шулай итеп, күпме гаилә көймәләре елганың бер ярыннан икенче ягына бәргәләнеп, алга таба бара алмыйлар. Әлбәттә, динебез безне гаиләдә ирнең хуҗа булуын дөрес итеп аңларга һәм алтын урталыкны табарга өйрәтә. Буыннар алышына, заманалар үзгәрә, кешеләр башка, әмма Аллаһ куйган канун, ул беркайчан да искерми, ул һәрвакыт безнең өчен файдалы һәм актуаль булып кала. Һәм менә нәкъ мөселман гаиләләре, нәкъ иманлы гаиләләр Аллаһ куйган шушы хикмәтле канунны үз үрнәкләрендә бөтен дөньяга күрсәтергә тиешләр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Ниса сүрәсендә, Хатын-кызлар сүрәсендә әйтә. Коръәндә Ирләр сүрәсе юк. Әр-риҗәлү Кауамуна алән-ниса. Ирләр, хатыннар өстеннән карап, кайгыртып торучы хуҗалар. Әлбәттә, без ирләргә үзебезнең хуҗа булуыбызны ишетү йөрәккә май булып ята. Үземә дә моны ишетү шулкадәр рәхәт. Еш кына никахларда бу аятьне укысаң, табын артында утыручы Ирләр мыек астыннан гына елмаеп, шатланышып куялар. Карале, ничек дөрес әйткән, диләр. Хатын-кызлар, тагын бөтен власть шул ирләргә инде, дип, бераз кимсенеп тә куялар. Әмма ләкин кем соң ул хуҗа? Һәм ни сәбәпле Аллаһ Тәгалә гаилә дилбегәсен иргә тоттырды. Аятьнең дәвамында моның ике сәбәбе килә. Беренчесе, Аллаһ Тәгалә тарафыннан бүләк итеп бирелгән дәрәҗә. Бима фаддалаллаһу бәгъдәһум гәлә бәгъд. Аллаһ Тәгалә берсе өстеннән икенчесен өстен кылган өчен. Әйе, Аллаһ Тәгалә кешеләрне төрле дәрәҗәләрдә яратты. Берәүгә байлыкта, икенчегә саулыкта, өченчегә бала-оныкта, дүртенчегә гыйлемдә, бишенчегә тормыш озынлыгында өстенлекләр бирде. Шуңа күрә бер өлкәдә ир, икенче өлкәдә хатын-кыз өстен булырга мөмкин. Гаиләдә хуҗа булу өлкәсенә килгәндә, анда Аллаһ Тәгалә өстенлекне иргә бирде һәм бу вазыйфаны куйганда ирләр белән дә, хатын-кызлар белән дә киңәшләшмәде. Һәм Аллаһ Тәгалә ирне гаилә хуҗасы итеп куйды икән, Ул аңа шушы вазыйфаны күтәрү өчен мөмкинчелекләрен дә бирде. Шуңа күрә ир заты физик яктан көчлерәк булды, аның Карашы салкын булды, ул хискә бирелүчән түгел һәм аның холкы да бераз катырак булды. Гаиләдә ир хуҗа булгач, атадан килеп кызын егет сорый. Кыз килеп егет сорап йөрми. Шуңа күрә егет өйләнә диләр, ә кыз бала кияүгә чыга. Егет хатынга чыкмый. Һәм бу безнең милләттә генә түгел, урыслар да, ир кеше женится диләр, ә хатын-кыз выходит замуж. Һәм ил кануннары да, нәрсә дисәк тә, ирнең хуҗа икәнен күрсәтә. Шуңа күрә балалар атаның фамилиясен йөртәләр, атасының исеме белән чакырылалар. Ләкин монда мин бер нәрсәне әйтми булдыра алмыйм, гаиләдә ир хуҗа булу ирнең бар җирдә дә хатын-кыздан өстен булуын күрсәтми. Аллаһ Тәгалә бер мәйданда өстенлекне иргә, икенче мәйданда хатын-кызга бирде. Әгәр шифаханәгә барсаң, анда һәр бүлекнең үз җитәкчесе, үз белгечләре булуын күрәсең. һәм беркайчан да күз табибы неврологиягә кереп, андагыларны ничек эшләргә өйрәтеп йөрми һәм нәкъ шулай бер невропатолог та күз белгечен күз авыруларын ничек дәваларга өйрәтми, һәр мәйданның үз белгече, үз кешесе бардыр. Тормышның күп өлкәләрендә ирләр өстен һәм бу шиксез, әмма Бер генә ир дә күпме генә тырышса да, ул бала таба алмый. Шуңа күрә тарихта бер ирнең дә ана булу дәрәҗәсенә ирешкәне юк һәм бу хәл булмыячак та. Һәм сөекле пәйгамбәребез янына бер кеше килеп, Әй Аллаһның илчесе, минем изгелегемә, минем хөрмәтемә иң лаеклы кеше кем? дигәч, пәйгамбәребез кем диде? Әнием, диде. Ярар, аңлашылды. Беренче урында әни. Ә аннары соң кем дип сорады? Пәйгамбәребез янә әнием, диде. Аннары соң кем дип өченче мәртәбә сорады? Пәйгамбәребез әнием, диде. Һәм дүртенче мәртәбә сораганнан соң гына ул әтием дип җавап бирде. Һәм менә бу мисалдан күргәнебезчә, шушы мәйданда хатын-кыз ир затыннан өч баскычка өстен булып чыкты. Шулай ук бала тәрбияләү, киләсе буынны төзүдә дә, бу вазыйфада да, әлбәттә, ир-ат ул хатын-кызга тиңдәш була алмый, ана биргән тәрбияне әти бирергә кодрәтле түгел. Бу беренчесе булды. Икенче сәбәп, кәсеп итеп ирнең үз тырышлыгы белән, маңгай тире белән алынган дәрәҗәсе. Аллаһ Тәгалә аятның ахырында ва бимә әнфәку мин әмвалихим үз байлыкларыннан, үз мөлкәтләреннән сарыф иткәннәре өчен, диде. Чыннан да, ир кеше Аның өстенә хуҗа дәрәҗәсе түгел, беренче чиратта хуҗа вазыйфасы йөкләнелә. Шуңа күрә ир хуҗа буларак үз гаиләсен туйдырырга, Аллаһ Тәгалә биргән ризыкларны эзләп алып кайтырга тиеш. Ул үз гаиләсен киендерергә, аларның саулык-сәламәтлекләрен кайгыртырга тиеш. Гаилә кайда яшәячәк? Беренче чиратта, моңа ир баш ватарга тиеш. Урман кисеп, бура бурап, йорт күтәрәме, әллә хәзергә фатир аламы, әллә кемдәдер яшәп торамы, беренче чиратта бу ир кайгысы булырга тиеш. Шуңа күрә ир кеше, хуҗа буларак, үз хуҗалыгын кайгыртырга бурычлы һәм аның хуҗа булу дәрәҗәсе дә күтәргән вазыйфасы белән бәйле. Сөекле пәйгамбәребез үзенең бер хәдисендә әйтте, һәрберегез көтүче һәм үз көтүе өчен җаваплы. Әгәр авылда мал-туар көне буе далалар буйлап чабып йөреп, кичләрен ач кайтсалар, җилемнәре буш булса, кем гаепле? Көтүче гаепле. Әгәр көтүдән сыер качса, кем гаепле? Көтүче гаепле. Әгәр вахши, ерткыч хайваннар килеп, сарыкларны урласа, кем гаепле? Көтүче карамаган, ул гаепле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ил дилбегәсен патшага тоттыра икән, патша беренче чиратта үз иле өчен җаваплы. Шәһәр, район вазыйфасы түрәгә тапшырылса, Ул үзенең шәһәре, районы өчен җавап бирә. Оешмада тәртипсезлек өчен оешма көтүчесе җавап бирә. Гаиләдәге иминлек өчен беренче чиратта ир җаваплы, шуңа күрә ир бу дөньяда да, кыямәттә Аллаһ каршына килеп баскач та, үзенең гаиләсе өчен җавап тотачак. Ир исеме йөртү шулкадәр рәхәт, хуҗа булу рәхәт, әмма аның вазыйфасын күтәрү ай-һай җиңел түгел. Аллаһ Тәгалә без ирләргә үз гаиләләребезне яратырга, аларны кайгыртырга, гаиләләребез өчен көн-төн тырышырга, хәерле, лаеклы хуҗалар булырга насыйп итсен, үз ярдәменнән ташламасын. Һәркайсыгызга гаилә бәхете,